il-ġeneru kif nifhmu jien, minkejja li għandu sfumaturi li jissellef eh, mis-soċjetà u mill-kultura u mill-mitrobija, eċetera, eh, xorta kol naħseb għandu jiġu kol informat mill-bioloġija, per għall-argument, eh, per eżempju, s-subin

Le, l-idea, l-ewwel ħaġa il-rough play, ġifieri nibdew mill-kunċett ta' play, inti qed tilgħab, qed tilgħab kemm f'ambitu ta' skola, kemm id-dar. Il-logħob huwa preparazzjoni għal dak li ħa tagħmel 'il quddiem fil-ħajja bħala adult. Ġifieri it's like a trial. Ġifieri il-fatt li Is-subien weħedhom m'hemmx għalfejn tgħidilhom, anzi jekk tgħidilhom xorta mhux ħa jifu, ġifieri, jien tgħidx kemm imwerżaq id-dar, pereżempju, xi kultant. Int għandek żewġ subien u d-dar. Eħe, eħe, żewġ subien.
Ilagħbu kemm tridu, ara xi ħadd iweġġa' għax inkella mbagħad tant ħa weġġagħkom iktar jiena, ġifieri, jew inkella min ma jweġġax ħa jweġġa' wkoll. Le, hija xi ħaġa naturali u tidher li hija xi ħaġa naturali, ġifieri, jien niftakar anke meta konna l-iskola primarja konna, skola tal-bniet, imma kien hemm erba' subien biss li kienu boarders, kienu barranin. Ilu naqra ġonna xi tħares isu. Eh, partikolari, biex ta' vera arranġament partikolari. Ġifieri naqri kbar jiena. U kienu jieħdu, ġifieri il-btieħi kollha li kellna kien hemm tlieta tan-nofs kienet veru kbira, kienu joqogħdu fiha erba' biss ġifieri u kienu joqogħdu jilagħbu. Fitbol jiġru ġifieri blalen u da kollu imma tara anke fl-iskejjel, ġifieri hija xi ħaġa naturali. Eħe, mhix xi ħaġa li titgħallem u tapplika wkoll għax semmejt il-vjolenza. Eħe, hemm min jemmen li t-tfal vjolenti jikbru vjolenti jew isiru anke kriminali jew hekk minħabba li jkunu raw l-eżempju. Hemm ħafna studji li juru li dan mhux minnu, ġifieri, u l-probabilità hi li dawn huma tfal ta' ġenituri, ġeneralment ovvjament iktar ir-raġel, li kien vjolenti hu stess jew kriminali hu stess, jiġifieri l-aspett ta' ġenetika, dawn it-tfal wirtu ġenetika li tiddisponihom iktar għal ċertu vjolenza, ġifieri mhijiex neċessarjament, ovvjament jekk inti tara eh, konstantament ċertu ċertu programmi u l-lum il-lop iktar minn kollox ġifiri, jistaw jistimolaw il-moħ eħew jinfluenzaw eh, kif kif jinteraġixxu ma' xurxin, imma mhux ħadd. Naħseb eh, tul iż-żminijiet Spiss ta' imnalla l-irġiel kellhom tendenzi vjolenti sa ċertu punt, spiss ta' naħseb jien minn żmien il-ħaġar li spiss ta' li kieku l-irġiel ma kellhomx proklività għall-vjolenza u l-aggressjoni kull meta jiġu jien naf li l-pup ir-raġel u l-bqija tal-irġiel tat-tribù jridu joħorġu u jgħassu kontra dik it-theddida. U naħseb tul Eh, tul iż-żminijiet u tul l-eżistenza tal-bniedem kienet utli. Forsi llum il-ġurnata eh, m'għadix daqshekk utli għax biex ta' anka gwerer fil-ponent, essaċ biex ta' qas, biex għat-teddida ta' bnedmin oħrajn li ħajġu għawek u li ħajħdu l-na nisa u ħajqtlu l-na tfal, etc. Biex għaddik it-teddida qas għadem, u naħseb li hemm xi ħaġa fil-ġeni tagħna li tgħidilna, isma' int għandek bżonn tesprimiha dil-vjolenza u ma nistgħux, fis-sens għax mhux utli assolutament, m'hemmx iktar kważi użu għal ħaġa li hija fundamentali tagħna. U fil-fatt li naħseb jiġri hu li ħafna rġiel ifittxu affarijiet bħal arti marzjali jew imorru pereżempju paċifilu jaraw kif ħajaqilgħu l-ġlied. Imbagħad hemm min li dik l-interazzjoni mal-vjolenza kuntent jara l-ħaddieħor jagħmilha u jħossu speċ ta' vicariously a participant jara l-boxing, jara l-films ta' Jean-Claude Van Damme u qed nixed kemm għandi età għax naf minn huma n-nies li huma speċ ta' hyper masculine bħalissa. The Rock, The Rock, e, e, dal-kwalità speċ ta' ta' x'ismu. Però, kif qed ngħidu, iktar ma jmur inqas hemm utilità fiha u spex naħseb hawn ħafna rġiel diżorjentati. Eħe, għandhom aggressjoni. Fil-fatt, dom tpaċpaċ ħafna fuqa, ġifiri tidher li. Li nħossni ċertu mod.
Għaxek kol senajt, ġifiri, kol darba kol sen wafqek, imma tħaħallik. Jesternalizza, ma jmurx id l-vazu minna. Jesternalizza.
Eħe, le, jisek għandek dan l-istint ta' aggressjoni. U ma tax ħataqbad tagħmel bih. Inti għad, speċi ta' imnalla il-bniedem kellu jew ir-raġel insomma kien aggressiv għax seta' jipproteġi kontra l-predators u anke seta' jmur għall-kaċċa u jġib l-ikel, il-laħam u dawn l-affarijiet jiġifieri. Fil-verità aħna meta nħarsu lejha minn aspett ta' evoluzzjoni, narawha bil-maqlub. Jiġifieri, minħabba dawn il-kundizzjonijiet, minħabba li fin-natura, fl-ambjent ta' madwaru kien hemm dat-tip ta' predators u kien hemm l-annimali slavaġ and so on, żviluppa din l-aggressjoni. Però, però, l-aggressjoni fl-irġiel li, li hija xi ħaġa hija waħda mill-affarijiet li, li tara differenza kbira bejn l-irġiel u n-nisa, mhux biss f'inkwantu ta' kemm huma aggressivi, imma anke kif jesprumuha, ġifieri ġeneralment in-nisa huma aggressivi wkoll imma jesprumuha b'mod indirett, ġifieri mhux b'mod vjolenti, mhux b'mod overt. Hija xi ħaġa, ġifieri l-aggressjoni fl-irġiel, li tihom il-fakultà li jakkwistaw ir-riżorsi u iktar m'għandek riżorsi inti iktar ma ssir attrajenti, ġifieri a potential mate għall-partner għax tista' ġġib l-ikel, ħadd ma joħodulek għax inkella imbagħad il-competition tiġi ma' rġiel oħra. Ġifieri Inċidentalment, fatt speċi ta' kurjuż u fl-istess ħin mhuwiex, fost l-annimali kollha, ġifieri jekk aħna nħarsu lejn l-ispeċi kollha ta' mammals, li aħna ġifieri qegħdin f'dak il-grupp il-kbir, il-bniedem u ċ-ċimpanżiż biss li huma aggressivi. Ġifieri aggressivi jesprimu, huma vjolenti, jesprimu l-vjolenza bi pjan u bi skop. Jiġifieri jiftehmu bejniethom bħala koalizzjoni, bħala grupp u jmorru jattakkaw pereżempju grupp ieħor u joħdulhom ir-riżorsi, n-nisa, l-ikel, it-territorju, jiġifieri eħe, din xi ħaġa qadima.